lava nga hi tivisa leswaku ri hi awara ya ntlhanu va ta va va ri thwi naswona va lava ku hi tisela mahungu lama ya hisaka naswona va endlile nkandziyiso va karhi va hi gavela mahungu lamawani eka nkandziyiso lowu va nga wu endla va kombisa kahle leswaku ri ntlawa wa lipopo poison hi ku angarhela a wu va chavisi a hi voneni nkandziyiso lowu endzhaku ka swona hi ta wu chukachuka
okay um na ku vulavula hi music wa xitsonga hosi ya music wa xitsonga a ka ha ri na yin'wana handle ka mina la nga mixisi la kun'wana um ni nga sungula kwihi ni nga sungula kwihi um bojo prince a va na power va hava power that's why ni vona va lava mavandla man'wana ku va ta kota ku kuma power va ta kota ku pfuka a va na power bo joke a mi na power prince a mi na power a mi swi koti ku tiyimela se ni ngo mina um hosi ngove ni na challenge ya n'wina hinkwenu na ta mi byela hi ximfumo namuntlha um challenge vanhu lavan'wani va yi tivaka hi kona hambiloko hi nga endlangi na okay phikizana mina mi ri three hambiloko ku ri n'wina mi ndla onge a mi le ku phikizaneni na mina but vanhu va hi phikizanisa maswona okay um hi leswi madadani um hi lava ku sungula ku opereta hundred percent ka music as a singona um a ni vulavula na vafana lava hi tirhaka na vona ni ku no ngwenya yi le ku balekeni ma yi vona yo baleka baleka yo e, e, e, always yo baleka ni vula goxa ko baleka baleka ne um se va bohe three years hinkwayo va kha va biwa futhi ni to i five years va kha va biwa ku na lava vo se a va pfumeli ku va biwa so ngwenya yi le ku doja dojeni ni ngo mina tanani album ya hina yi huma hi ti-two ta december finish and flour hetini byela ni ngwenya ega mchamani ku yi yi a yi ehlisi oil yi ta yi humesa ti-album a yi tini last year a yi humese kahle ngo a yi vuyi na sweswi yi humesa hi ti-two ta december hi ta vona ku boso i mani i mani hosi la xigazeni ni nge vulavuli hi bojo na prince a va na power um a va pfuni mi hi zalo ya ku at least um album ya yena yi va strongo nyana kumbexana yi nga yi tlula ya mina because swilo leswi hi nga swi ta laha studio um guys a hi swa chavisa a no mchuhisa or yini um a yi vuyi ngwenya tifan ta yona or ya ni vona kwalo hi ngwenya tana ka mindzihi ti-two um eh, u humesa album or mi ta as a lipompo poison mi humesa album mi ri lipompo poison because swilo leswi mehe hosi ngove ni nga swi khoma swa chavisa um vo tala ku promota music a va swi tivi leswi swo ku promota music leswi ni nga ku swi ndleni sweswi vuyani hi ti-two album ya mester post ya huma hi ti-two futhi a ni ku na mi teka next month loko mi ku mi humesa swa ti-album ni mi komba hi muchavo lava ni tirhaka na va ala so um eh, brajow prince pfuna miza luyani mi ta hi album hi ti-two ta december as a or mi swi tshika mi ta hi lipompo poison hi ti-two ta december ni mi komba ni ta mi nyonona hi leswo madala swi ku yeve i hosi ngovela a vulavulaka vo tala va nga a ah, hi yo breaking news ya khole ya vulavula hi yona hi vulavula hi music ntena ku vulavula hi music ni lava va heza lavana va challenger va byele laha nga kona ku ku na challenge ya serious hambiloko ku ri va titwa onge um a hi le ku phikizaneni mara n'wina va yingisela eze va yingisela ka phikizaniwa hi swilo sweswo a va tihaneni ti-two ta december humesa album ni yimele vona mina hambi futhi vo humesa ya ya gomcha va humesa na lipopo poison hi december na valava va nga jaya va ehlisa oil ehlisa oil gomcha ehlisa oil u nga jayi ehlisa oil hi ti two ta december kuma album ya mr post hi lava ku sungula ku operata hundred percent hi leswo madala in'wana tin'wana tin'wana tukulu wa jehovha na sathana xi tshiki xi ta xi nyamini swi ku yevela hi leswo ni ti tshembeni n'wana bava na swi tiva ni ta ku tekeni ka xigaza xigaza se ni xi teke khale ko ri na lava ti tiyisa vuhloko um xo hetelela na swi tiva leswi mi swi endlaka hinkwaswo leswa swo swo byala ti-organizer lava ti endlaka ti-festival mani mani mi nga n'wi guki hi nge ti loko a nga ri kona um bo jona prince a va endli sweswo ku endla lowa n'wana um swilo swo tala mi yi lwini ma ku tiva laha suka kona ni vo tala va nga yingiseli music wa mina va capturiweni ku he music walowa sweswi va wu yingisela ku na swilo swo tala leswi hi nga hindza ka swona ka music sweswi hi lava ku yi lwa ximusic hi lava ku lwa na liya yo mi nga rhambi manimani loko ni nga ri kona hi lava ku heta power liya so hi december um a hi veteni hi pfala swilo leswi loko mo ni ba n'wina na tshika music mi ta hi lipompo poizeni mi mi mi bazela hi ku ta hi ya hi ya hi gomcha ni bini mi ta hi ya gomcha ni bini na titshemba hi leswo madara ni nga ri na swo tala a hi swi swo chavisa is a challenge hi leswo khezwo
Se laha ka nkandziyiso lowu mi ta va mi swi twini leswaku ri xiyimbeleri Mister Post va kombisa leswaku ri ntlawa wa Limpopo Poison kahlekahle a wu va chavisi naswona va kombisa leswaku ri Doctor Joe Shirimani na Rhangani the producer kahlekahle hi ku ya hi Mister Post va kombisa leswaku vakulukumba lava va wile. Vona munhu loyi va vonaka ingaku u ringanerile ku va a phikizana na vona i xiyimbeleri Benny Mayengani the president naswona loko hi langutile hi ta va hi swi vonile leswaku ri xiyimbeleri Benny Mayengani the president swi languteka ingaku va lava ku tsutsuma eka N'wendzamhala va tivise leswaku ri va ta humesa tinsimu hi nga tivi leswaku i album kumbexani i tinsimu to karhi leti va nga ta ti humesa. eka n'hweti ya Nhlangula ke? Se hikokwalaho ka sweswo xiyimbeleri Mister Post va vona ingaku xiyimbeleri Benny Mayengani va lava ku tsutsuma va ha lava ku humesa hi nkarhi wun'we na vona se va kombisaka leswaku ri Benny Mayengani the president kahlekahle va nga tsutsumi hi ta va hi swi twini leswaku ri Mister Post se va tivisini leswaku ri album ya vona ya N'wendzamhala yi ta huma hi siku ra vumbirhi ra N'wendzamhala se hi ndlela leyi va swi veka kahle erivaleni leswaku ri kahlekahle laha A hi tlangi xitumbelelani, a hi humesi hi nkarhi wun'we hi phikizana hi vona, laha va nga kombisa leswaku ri hambi loko Benni Mayengani the President vo pfunana na ntlawa wa Limpopo Poison lowu katsaka Doctor Joe Shirimani na Rhangani the Producer, vona kahle kahle va yime ku lungha naswona a va chavisiwi hi nchumu. Hi ta va hi swi twile leswaku ri se a va teki na xiboho xa leswaku ri na vona va humesa eka n'hweti ya Nhlangula hikuva va languta leswaku Benni Mayengani the President, Ingaku va lava ku humesa hi n'hweti ya Nhlangula kahlekahle loko hi langutile laha xiyimbeleri Mister Post va lava Benny Mayengani lavan'wani vo nghenelela munhu la nga ku lavekeni kahlekahle i Benny Mayengani the president se lexi mina ndzi nga xi vulaka ndzi nga vula leswaku ri hakanene Mister Post va tiyisa loko va vula leswaku ri Benny Mayengani the president va nga tsutsumi a ku humesiwe hi nkarhi wun'we ku phikizaniwa hi ta kota ku vona leswaku ri nhenha i mani eka vakulukumba lava hi ku ta tsundzuka leswaku na lembe leri nga hundza Swi vi tano hi ta tsundzuka leswaku Benny Mayengani the president va kale va humesa ti-album timbirhi hi ku landzelelana laha va twanane kahle leswaku va phikizana se swi tikomba nga ku Benny Mayengani the president eka N'wendzamhala lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi nharhu va lava ku tsutsuma se Mister Post va kombisa kahle leswaku ri kahle kahle Benny Mayengani the president u nga tsutsumi mina ni ku lava hi nyama kumbe ni ku lava hi xiviri a hi humesi hi nkarhi wun'we.